odiechieng' ma kawuono mar ah, Jumapil. Wabende wadendo ni Jumapil no ero ma ogwedhi kaka ne wasesingonu ni wadhi bedo kanyo gi jawer no ero ma bende wero wende go eko mag Injili to wende go eko mag ah, Nyasaye mane iluongo kanyo ang' namiye owach nyinge kende kik ang' owach ni na- nawacho nyinge kapok owacho Kendo- machiegni nyiswa nyingi jakure to itima E nyinga mokwongo Kokarawe kawacho nyinga full. Kik irawe nyingi, wach nyingi. Nyinga en Austin Wanda. Eh, an Austin Wanda ma wuod Juda. Eh, an Austin Wanda wuod Juda. Majakure.
Maja Moroni kamoro ni Kibigori, Kibigori ni kini Moroni kinde chema ile lakini wani factory kamoro ni Kibigori kanyo. Koro wate kanyo tere anuteni ende Moroni sub county. Ng'ato nyalo penjo ni uh, gi sani in e gweng' kieki ma Kisumu, en ang'ono ero ma bende itimo e gwenge ma Kisumu? Mm,
Kisumu ka e kaunti na, e gweng'wa kendo e korwa. E, an wuod pasta moro miluongo ni John Andango kod minwa iluongo ni Susan Ondango, magi jonyuolga e piny Kidigori kucho. Koro ke kaunti ma Kisumu ke dalawa kan wuod Kisumu kaunti, Kidigori ni within Kisumu kaunti. To e chuny boma ka, to kan e manyo. Eh, atiyo tich Nyasaye, to manyo bende amanyo.

kendo ne en ne ja ja wachni ja football ja mpira tu to kaluwore kod kaka piny ne dhi eh, gi famili mana dongoe ne en famili mane nigi lwete nono koro bedo ni famili wa ne nikod lwete nono ne onge gimoro maber mane onyalo yudo Koro wachno nokelo gimiluongo ni kech. Kiwe jomoko wachno osechandore, osebedo gi kech, lakini kech mane ndalo wachar ne kech mopogore. Ma nokelo na tuo moro ni alsa. Koro alsa ni nochamo iya momiyo tere osuptende ma Kisumo gi te, onge osuptal mane ok adhi kimanyo. Kogoya picha tiyudo mana ni iya olil, gimoro machalo ogolo gini kia emotiye iya. Daktari moro miya advice mondo tere e pala ni en growth odhi ong'ol growth. To naneno ka mago mago nok nyal konya. Koro ma ka chieng' moro kendo gotieno to ng'ato wuoyo kode e ler. To onyisa ni an ema romo e ngimani. Ng'ato wuoyo kode e ler to onyisa ni an ema romo e ngimani. Koro ng'ama oromo e ngimana ni nagombo ng'eyo koro apenjo Fadhi, Fadhi ne pasta ni to ng'ama oromo e ngimana ni en ng'a? Awinjo kowacho ni oromo e ngimana to ng'atni en ng'a? E, koro nasiko apenje, asiko apenje to ng'at moromo e ngimana mowacho ni oromo e ngimana ni en ng'a? Aya, koro ka direct nosewacho ni notere pala to chieng' moro chokruok moko mag udi matimre e kor wikgi Moro ne ni odwa e chokruok ma koro wiye moro ne nitiere e odwa. Koro wanyiso koro sama chokruok obirono, koro iyalo iyalo iyalo jalo moro ne yalo ni un ji duto mogangore mapek, biuru mondo wami uyueyo. To Alsa nochopo kode e stage moro ma koro kata kitedo ateda chiemo mitedo to an gas osepong'o iya ma ok anyal, yaani ajiero gimitedo cha. Samoro ariyo kech ta yie, pok achiemo dhi olil lakini yie kech gas na nie iya. Chieng' moro adhi nyaka liel moro ma oliendowa mar mar famili. Chieng' motama nikech iya ni dwa muoch ma gony nyaka law ka koro kifungo ni dwa mana gine negi. Yaani alsa na ne chanda. Koro tok kane chokruogno osebiro moyal kabisa ma ma onyisa ni gima ni an marom e ngimani cha means ni koro ne gima Yesu e morom e ngimani mondo iyud warruok. Koro kane wasechopo e stage no to aluongo warruok aluongo warruok to kata tok warruok no iya ne pok gine ne en tich adek hmm. e, iya ne pod inena gi the same problem tok warruok gik ariyo ok odhi koro ka gi sand kanisa tapenje pasta ne pasta aluongo warruok mawinjo ka chunya okonyore lakini kata kotinono ka chiemo ya program problem en ang'o

iluongo ni chit iluongo mo- m- chik mar osiptal mar osiptal manyalo wuok an nanyalo wuok sa asaya ma iya rama ma kata ka kwa rusa kech nok ondik date japo no principal sign to ok ondiko date to keto signature manyiso ni kata wuok mana ka principal kia to kupinyara kene principal oyiena mondo awuog kech nonge problem mana an go koro ji kalo penj to an tadong' chien ji ndiko notes to an adong' chien ok anyal ndiko ma nyithindo moko kata ka nakobo kuna ndiki To gi wacho ni ok wanyal miyi buk ibiro lewo go kik ning'e na jalewo. Hmm. To nok gi understand. Koro tok warruok no gino ne pod nitie atiya. Koro tich adek koro Sunday hmm. ka wadhi kanisa. Koro kanisa kuma ne wantiere Sunday no kanyo koro koro iyal iyal iyal to je pastor nyisa ni gima nyalo konyi koro en mondo iluong roho maler. Roho maler ni ema nyalo wang'o gik manie iyigo te. makonyi. Koro an be kane awinjo kamano nikech nagombo notamo osiptal koro nagombo kaka anyalo chango to roho maler ne ma ywago maluongo maluongo maluongo maluongo maluongo ka roho maler obiro mogore kuoma ni tum to awinjo ka teko obiro to ajier ajier wiye magolo gas mane nie iye ka mawinjo ka iye odok alafu to onyiewna soda moro kanyo to amadho koro tokeno awuok Kadwa ni mondo adhi e cho, to ayudo ka ng'ato nie cho. Koro adhi e bungu moro mane tok cho kanyo. Koro ka aguom ni mondo akonyra ni to gima ne nie iya monego bed ni itere pala cha ema okuongo wuok. Nyiso ni Roho Maler mane dhi cha nowang'o gima ne nigi ruoth mane nie iya. Hmm. Koro ka naguom ni to gino ema nokuongo wuok. Koro after from that karomo kinde kaka namor ne pod an e spirit tema kawuotho kawuotho chieng' moro awuotho be mana kapod adhi e skul kama gokinyi to ng'at to ginene wer moro obiro mobedo connected kod ng'ama ne nyisa ni ni an ema rome ngimani ni ginene ng'at ma yani wer moro obiro manyisa ni an ema rome ngimani an ema rome ngimani an ema rome ngimani Mano e wenda mokwongo. Mm. Iluongo ni Romo Pako. Ki Romo Pako ne wer mana kwongo gol mabe nagole na album ne gin album moko. To ndi kaka ng'am no wer go no ne wam no mes kode. Mache kadhi atimi manyien. But eh, pod ne album na mokwongo. Mano e wenda mokwongo. Koro kamane kaka jani na osechako ndendhe mos mos kamano. Kamane kaka nachako ndiko. Uh, uh, Mr. Austin, waneno ka pile pile ka nitiere jogo eko mabedo e dala kanyo kapo ni gima chal gi mano timino ema dine time mm. tibiro winjo ka ng'ato osewacho kanyo ni en ng'acha ema lawa kacha ema kadho in akia ni nikawe nade mm.
in real sense jok malawo jigi to iwacho ni gintie e, kata nasewinjo ka jomoko wacho ni ng'ate malawo e real sense wacho ni gintie But ng'amua ne donge od yie od jomowar te. To ng'amowar Roma ler ema ochielo kod mach. Koro kibed gi mind mar ni ng'ato lawi. Nikech kin gi Nyasaye to ng'ama lawi no Nyasaye mochweyo, nyiso ni ng'ano onge gima nyalo timi. Koro joma lawi go kata mana lsas gini go kanyalo wacho ni nilawa to ne nyalo bedo adier ni samoro ng'ati mane kedo gi dhina mar skul emomiyo mano ne timore. To mano ne onge maendna. Nikech nikech ka mano obedo e maendna, dine bedo e maendna to samoro alsa dine onega. Nikech dawe kedo gi tuo matuoya, dine akedo gi chako kedo gi ji. Ting'eni sama ildaw gi ji ariyo, to ng'ato achiel nyaka hinyi. Piny sami dog ji ariyo kionge teko moromo hmm. to ng'ato achiel nyaka inyi. Koro waneno ka kend gi dhano ni ng'ato lawo kia ng'ato lawo kia ang'o timore. Aha, an nakedo gi tuo kachiemo Nyasaye ni Jehova mondo ochang ang'o? Ochang gima nie iya. Koro kapo ni ng'ate ma kedo kapo ni ne en ng'ate mane okete kata ng'ate mane kedo kode. Koro Nyasaye mane timo back to sender. Nyasaye medo Max Crusade. Nikech an ka chako manyo ni inyalo manyo mimany mimany, chopo kuma inyalo manyo, miyud kata ka samoro rembo ema timo ni mano. Mm. Tikindi sama rembo ema timo ni mano, tidhi bedo gi gima kisungu luongo ni divided attention. Mm. To divided attention ni nyalo ketho nyaka blood tie. Miyud ka une family ka to jomoko side gi ng'ane, jomoko side gi ng'ane. Nikech sama ng'ato ji te ok nyambe dino kudwari. Mm. Nyaka bedo moye. Masa gima rach timre ni to kidwaro. Koro ne ok adwar ni mondo aket e blame jomoko. Emomiyo Nyasaye nokonya piyo mondo nachangi. Ma koro in e Nyasaye nochangi achanga ma kata nitiere ga jogo eko bende koro tiyo gi pesa no ero mang'eny ahinya mm. mar mondo mi iwacho kanyo ni osiptende to niwuothe ma Kisumo ka duto. Mm. Mano ero kapok ni anya wacho ni pok ni ileko lekno ero mabende ne obironi. Mm. Koro nitiere jogo eko ing'e ni Tinde jogo eko bende koro tiyo gi pesa mang'eny giwacho ni ah, kanisa to ok nyal konyowa e gik machal kamagi. Akia ni in gi wach mane minya nyiso jogo eko mabende wacho ni ah, an kata ka tuo to en mana yath kanisa ok nyal konya. Ng'ano ero be nitiere ng'at mosebet piny gi tuono aming'a to wacho ni ah, kanisa to ok nyal tiele moko machielo mok adwa luongo ema wacho ni nyalo konyo. Mm, kiwuoye kanisa mm. ng'at Nyasaye To wan gi ji adek e kanisa. Mm. Wan gi ng'ama odhi e kanisa ni jokelemo maber. To wan gi ng'ama odhi e kanisa ni mingi kata wuongi kata jodalagi lemo kuro mano ni gi din gi. Mm. To ikawo ni ng'ama odhi e kanisa mong'eyo benefit mar warruok. Ma warruok wacho na dier dier ma Nyasaye osegola. An tada tiyo ne Nyasaye e kanisa ka. Iwinjo? Koro ji adekgo, ji adek moko opogore to gin e kanisa kanisa achiel. Koro ibedo ka ng'ato bende dhi lemo to en be en gi the same problem to Nyasaye ok timne nikech gimomiyo en kae kanisa no kia. Iwinjo? Ji mang'eny kata mana tok antie nyaka joma nasedhi e liel mar sema nonego. Jomoko ne nitie e stage ma was mm. moingo mara ma alsa ema nonego, alsa mane chanda ni manonego. Mm. Mm. Koro ndike muma Ni yie hmm. kelo gik ma onge bedo mantie. To chako ondik e Muma ni gimomiyo yie nyaka bedi mondo yud gik moko te nono kokalo kuom ng'uono. Koro kata ok adhi osiptal to ng'uono nyalo changa. Iwinjo? Ng'uono nyalo changa. To ng'uono bende changi kidwaro mondo ng'uono odag kuomi. Ng'e ni ng'uono oka from outside. Ka ng'uono no iluongo mo ng'uono odak kuomi to ng'uono changi sama en kuomi no emo changi. Koro nitiere jomoko ma kodhi e osiptal tinyisogi ni kaw yedhe kama tiyudo ka pesa motiyogo e yath ng'eny molo kata mochamo. Jomoko be inyiso ni kaw tong' kret, tong' kimadho manumu to okia ang'o. To koro sama ionge pes tong' to koro Nyasaye kende ma ng'ato ywak ne dier, ndik e muma mm. ni ywak makare mm. tero ng'ato e lokruok mar chuny. Ka ng'ato ywak makare e nyim Nyasaye gi Nyasaye temo nochweye. Ka ng'ato ywak makare e nyim Nyasaye, be onge gima nono gima onore kuom ng'ato ma onge kod tiende. Eh, be onge gima onore kuom ng'ato ma onge kod tiende. Samoro ibiro nyisi ni in gi alsa kik imadh kik icham ki oganda. To ndalo mane sama ndalo nodhier kaka ndalo wa nodhier sama oganda ne ok onyal afford. Mm. Ibo nyisi ni kik icham kia gik machalo kaka kia kia ang'o gini go kia Alot. gik moko ma sama wame mit mit go. Ibo Ndiyo. kweri ni kik icham. Mm. To wame gik mane ok anyal afford e ndalo cha. Koro ka Jehova ochako gwedha matin ni koro kik achamgi. Nyiso ni jachende dhier cha ema duogo gi style moro. Mm. Iwinjo? Jachien mar dhier cha, mano to mono kwa chieng' maber cha, ema duogo gi style moro mondo ochak otama e warruok ka. Koro nyisa ni a kato kitama kata mana kumi na bete ni huduma kikelo ganda kata chamo kata kel sekul. Wacho ni inyiso jachien ni kata lowa to ababuru mana luwi. Ee eh, kata lowa ni temo koro walore. E temo nono tienda. Kech ng'ama odak e yato duong' moingo satan. Mm. Ee eh, ng'ama odak e ansa ni onge gima kwero. Gimoro amora chamo ma Nyasaye okelo ne okel ne mesa. Iwacho ni kokel rech to wanya chamo ring'o, alot, gimoro amora. Ring'o, rech, everything nyaka alot nyaka gimoro amora. Kok adwaro alot to samoro ok adwar alot nikech eh, adwaro mondo acham another thing. Ok nok adwar alot ni an gi condition. Mm. Ah,

to gik moko nitiere gik moko mok abi timo. Ing'eni rowere ma sani ong'iyo ni gidhi e gik moko miluongo ni bash, gimadho gik moko akia ni machal nade. Koro giwacho niya kadonjo e warruok to warruokni biro miyo ok atim gik moko ma bende giwachoga ni enjoy your youth. Nikech waneno ka Muma nondiko kanyo ni kata ki i enjoy your youth to ng'e ni judgment to biro mbele. Lakini koro rowere okawo ni maisha mafupi ni simple, giwacho ni sijui tu, tujienjoy mm. akia ni in kane idonjo warruok eh, kane pod itin akia ni nineno nang'o nineno ni gigi endi ok idhi timo koso ineno ni ine ina sawa e donjo warruok e higano kan an very lucky mm. eh, an very lucky kabisa kech eh, nyasaye osewuoyo koda through lek yani through fwenyruok nyasaye osewuoyo koda gik mang'eny ma samoro moko ok anyal wacho sani Koro an gima gima anyalo wacho ni gima piny timo nikech an kagombo miel to an gi wende mang'eny akete ufa tamielo mm. iwinjo kagombo miel tadhi e crusade tamiel iwinjo to be gima duong' ahinya ma ng'ato nyalo manyo moloyo ahinya ma sani ji manyo sani ten pesa mm. mane gima duong' ahinya ma ji manyo sani iluongo ni pesa mm. to muma to wacho ni nyasaye chiwa e wuon fedha gi dhahabu mm. nyiso ni kin gi nyasaye to koro konego bed ni imanyo pesa too much imanyo nyasaye to kaka muma wacho ni gik maduong' ibiro medonu cha nyasaye medo nyaka pesa koro no mata nobudho marom nade kin gi lweti nono but one day ka nyasaye no pod ngima to chiemo nyaka ine benefit mar bedo mwaminifu kuom nyasaye chiemo nyaka ine benefit Yawuoyi ma wetena moko tinde wuok matin to gi samoro iyudo ka samoro osiepewa moko ma jothumgi gocho kamoro to bedo ka kuonde go pong' nyaka loka cha mm. nikech moro be ncho nyisa ni ondike ni enjoy your youth while you are still young mm. koro muma be lure ka ng'ato understand eh, nikech osome mana matin osome ni enjoy your youth while you are still young lakini ok otiye kar judgment no ok gisomga eh. Kaka judgment no gisomga. Enjoy your youth no kende ema gisomoga ka judgment ok gisom. Koro ka gisesomo ni enjoy your youth but gidhi to gimiel to gitimo ang'o to gitimo ang'o to gitimo ang'o to giduogo. But an tadwaro ni arit kuom Nyasaye. Nikech ei wer ka, to neno gik madongo. Madongo maricho gi madongo mabeyo. Erokamano ahinya ah, Migosi Osin. Kapok wadhi e yueyo machuok, ah, penjo ma daher penje ni kaka jawer ah, Austin Wanda, be nitiere jogo eko ma bende isemako lwetgi e, e, e gini eri ma bende idendo ni e, field ni eri mar wer. Miya ng'ani kidhi ire to nyawacho ni an ng'ano ero ma bende nokonya. To kapok wadhi e mano, anya wacho ni ng'ano ero ma bende nomako lweti, mano penjo no ero manya penji ng'ama nomako lweti kane ichako wer. Ng'at ma nomako lweta sama ne achako wer to ne onge. Hmm. Nikech sama ne achako wer to mokwongo kachako gi chien, hmm. ndalo moro ne wan ne nitie kanisa moro ndalo miluongo ni Faith in Action. Hmm. Faith in Action ne luonga jower madongo. Oyudo ka ndalono jawer miluongo ni Caroline Omoya Nyakanan. Mm. Nyakanan tinde mama maduong' Nyakanan ema ne ochako wer gospel ahinya. To ka nochako wer to ka noluongo chokruok to oyudo ka babawa ne pastor e kanisa mane oluonge. Mm. Achiel kuom ne pastors. Koro baba ne ema ne ema ne sama noluonge to Nyakanan ne nindo odwa. Sasa sama noluonge chokruok to nonindo odwa. Koro upako mag wer kod upako mag dho machat ne pod nyawad ne nyalo gombo wer but nanene kapod atin ka jawer moro ni odwa ka odhi to were crusade to samoro aywene wuoche gi kaelago koro mane e relationship mara mano bedo gi gi wer gi gi gi jawer lakini jawer momako bada to onge dho ni e family wa bende nitiere jower jower moko Lakini jawer mane omako bada to onge. Aduogo abedo mana gi mentors mm. ka koro asechako wer. Nyima aduogo abedo gi mentors ka nyima koro Kidi obedo mentor na. Eh, Christine Otieno mama Ombero obedo mentor na. Christine Nyasayun obedo mentor na. Uh, Bishop moro nitie ni Bishop Malome obedo mentor na. Ka nyima koro hora bende oduogo ginene. Ora bende mokendo nyamera bende Nicholas Wood Kingi mm. kendo nyamera ora mago koro mentors ma koro an godo but negi waromo kasechako wer koro roho maler tema nochako kode process mar wer erokamano ahinya kaka in osin wanda ibe koro pok imako lwet ng'ato koso nitiere jogo eko mabende koro isekonyo e wuodhni eri mar wero wendego eko mag injili E sani kuma owueni, an kod joma asekonyo e process mar wer. Namba one ng'ama asekonyo namba one iluongo ni James Maka Nyamilambo. En wuod miwani kocha nobiro ira to nyisa ni odwa timo wer kama kama. Makawe mwadhi kode studio mwatimo kode kolabo. Another person mwatimo kolabo iluongo ni Paul Okeyo, mawuod Oyoma. Wer moro miluongo ni en ang'o ma datimni, mano bende wer mwawero gi Paul. Wer machako atimo go kolabo kendo e process mar wer ka iluongo ni Jimmy. Jimmy cha bende koro anyalo wacho ni an gi nyithindo moko bende ma manyalo wacho ni ne wakonyre go matin matin. Paul be nochako wer but watimo kode kolabo. Jimmy cha be nochako wer kende but watimo kode kolabo. But koro nyathina wuon wuon to en James ma Kanyamilambo. Eh, James ma Kanyamilambo ne ma imena golo piny ma sani embe en kamoro koro kuom wer ma koro ambe sani an kod ang'o an gi nyathi. Dho ni nyithina to ng'eny. Hmm. Eh, ok ok masegolo. Nyithi ja injili ng'eny. Ok masegolo inji e wer, hmm. masemiyo platform mar wer. Hmm. Kech Nyasaye notimo na ng'wono samoro ayudo platforms. To jower matindo gi ma recognize sana. Amiyo gi omiyo jower matindo gi ong'e kech amiyo ga nafas. Mano bing'e ni bedo wuon ng'ato. Mm. Eh, sami dhi kamoro to ikawo ng'ato ni bwana wadhi kama mondo at least jodhi ong'eyi. Mm. Mano bende beta. Erokamano ahinya janeno mar Chunyona gi TV. Ka wadwa kawo yweyo machiwo ka waduogo to wadhi mana mbele gi jawerno ero mag wende mag Injili mano uh, miluongo ni Migosi Austin Wanda.

machiegni kendo janeno mar Chunyona gi TV Ne wasechako twak noero mano gi jawer noero mag wende goeko mag injili mano migosi Austin Wana wabende oselimo ae wang' jowi nyeri mar chunyo nagi midhiambo ma kawuono mar Jumapil mar tarik noero mano prariyo kod auchiel dwe noero mar abich higa noero mar aluf ariyo prariyo kod ang'wen kaka nondike muma ni chieng' Jumapil en chieng' noero ma bende koro en chieng' yueyo ma bende wabudho gi jogo eko ma bende wero mana wendego eko ma nyalo kweyo chunye momiyo wakelo jawero sinwando odiochieng' neri ma kawuono mondo mi watwag kode e yono ero ma chuok machiegni kendo jawero sinwanda ka wadhi mbele kanyo uh, uh, gin ber mage ma bende koro iseneno e wuodhi ni eri mar wendegi eki mag injili nitiere jogo eko ma bende kaka ne gineni chon mm. ok ne giwacho ni Austin Wanda cha to ok nyal chopo kama kamacha Austin Wanda cha ok nyal chung' kama kamacha ni bro wer kaka Austin Wanda gi Santo koro ineno ni kuondego eko nisechope kendo jomoko wacho kata ni gisechopo ir uh, ker ma gisewernegi kia ni kaka Austin Wanda kanye ma koro werni eri mar injili osechope mm.
nitiere Gik matek ahinya, dreams ma ng'ato nigo. Eka nitiere kama kia piny wacho ni kacha be chieng' muna chopi. Koro sani nyaka chak wer ma yika mar apar. E yika mar apar ni, ok apar ka nitiere jawer Ok apar ka nitiere jawer mapok wabedo kodo piny. Ok apar. Nyaka jower madongo moko ma Tanzania wasebedo godo e mesa ka wamo chiemo. Mano mana kuom ng'wono tu mar Nyasaye. E wer kama, Emosemiyo aneno jomadongo Oya mosemiya dhiye kuonde me madongo mane ok ang'e ni anya timo nade, ni anyalo dhiye. Mana kuom wer kama. To magi te timre mana nikech chunya gombo mondo abolora kuom Nyasaye. Nikech an Nyasaye nomiya miche ariyo ma motegno. Nomiya yalo, wer kata wer nomiya yalo. Wer to nowira awira mondo awer, lakini nomiya yalo kaka mich to nomiya rwako welo gimiluongo ni ushering. Eh, en ushering eh, but ushering majorly timore e kanisa hmm. sana sana wacho ni noluonga iluongo ni commitment chiwruok iluongo nango yani tiyo ne ji hmm. eh, ma kata jowere adhi mana kamoro To ibiro yudo ka an nyaka kuma nane wendo mane wadhi jowerno. An ema miyo jower pi, pi logo, an ema manyo ka gichiemo, an manyo ka ginindo kuma nawendeno. To ok atim ni mondo abera kata ok atim ni mondo koro alich ndi. Nyasaye miya atimo with authority. Ibiro yudo ni kata ka jower ne onge kar nindo, chieng' moro nwadhi e liel ma jower moro notho. To jower mane wan go notuon kar nindo, to ka nadhi kanyo, to wuoyo gi jogo ma with authority mar wir ma Nyasaye noketo kuoma jogo noyie momiyowa kar nindo mojuwero nindo maber koro at gin gik matimo with authority mag roho maler man kuoma koro kuom mano Nyasaye osemiyo ariwra gi jower madongo asedhi e pe- e kinde madongo tvs moko ma bende nok ang'e ni anya dhi radios moko ma nok ang'e ni anya dhi mana kuom ng'wono to mana mar Nyasaye Eh, koro nyaka chak wer kata nyaka chop e this level to Nyasaye osetimona maber, aseneno ng'wono mar Nyasaye. Erokamano ahinya ah, migosi Austin Wanda. Ah, Pile pile iwachoga ni kamoro amora ma bende nigi ber ok kos rach. Koro kata wawacho awacha ni ka wawachoga ni kamoro amora ma nigi ber ok kos achiedh nade kata challenges. Gin ah, challenges mage kata achiedh nade mage ma bende jowergo eko kapok abiro ir Austin Wanda mm. gin challenges mage ma bende jower go eko mag injili manie piny ni eri mar Kenya koro koro kadhie
kiwe jower mag injili mag Kenya mm. tabro we weche mang'eny tabiro ni mane upcomings mm. ich upcomings ema face challenges madongo mag wer iboyudo ka ng'ato nigi wer maber to nyaka kanisa moleme jogo ok rega kuna isa ok miye kata nafas mondo wer Ibiro ka kanisa ma ja upcoming leme ogolo wer maber to kanisa molemeno jogo loso nyaka crusade nyaka chokruok to luongo jower ma a oko to ok ging'e ni gin gi jawer e kanisa gi ka koro olak kuma owere olak ok owere e kanisa gi crusade ma oko be kodhiye to kod nafas nikech charity begins at home to ka charity ok obigin at home to ok onyal begins outside Koro mano bende jodondwa time ga makosa moro. Gin gi nyithindo man gi talent mag wer, to nyithindo gi ok recognize. Ema koro ang' iyudo ka ang' jawer moro Nyasaye omako bade kuom ng'wono to modhi oting'ore malo matin to owe kanisano. Winjo? Owe kanisano nikech kanisano ndalo mane odwaro cha ne ok konye. Ndalo mane odwaro cha ne ok konye. Koro ibiro yudo ka obiro we kanisa ndalo moro. Koro gibiro chako blame ni to ng'ane. ne lemo ka to ka Nyasaye oting'o no to nowewa. Kowe oweu nikech ndalo mane odwaro kony kuomu ne ok ukonye. Koro challenges ma jower nigo en platform gionge publicity. Otuon gi platform mar wer. King'iyo pulupede matinde jower were, gin jower madongo lilo. To ka nitiere upcoming moro manie igi, timbi nafas mar wer saa aboro ka chieng' rieny ka ji pok obiro e crusade mondo wer otieki. to jower madongo to ang' dhi wer sama ji osebiro e crusade hmm. koro bedo ka nyathini olak publicity nikech dino wer wende cha ka ji nitiere crusade dino yude kata mana joma nyago mbaka samoro ng'ato nya neno kata ka wendeno ogudho wacho ni nyathini we wakony to mano ema ok timre nikech ibiro miye nafas chon kaka an nimiya chon anemia chon chon kabisa ka, ka ji pok obiro kata e crusade idonjo ni to ji go praise gi worship matin ni to imiyo nafas wawero sidi alafu tichak irwako jo praise ma marucho aluok marum eka ang' koro irwako jower tokeno to nikech nang'eyo kaka nyasaye noluonga an ng'ato nokoluonga nyasaye noluonga naniano Koro tinde kata omiya nafas kata okomiya to ang'e ni Nyasaye biro loso kamoro. Mm. Koro tinde ok aywara ni omiya nafas kata okomiya, ang'e ni Nyasaye biro loso kamoro. Lakini upcomings to face gik mang'eny. Challenges te ofes jower ma a piny. Gionge publicity, nikech an kata an awuotho nyaka proforma mondo agol wenda mokwongo. An gi koling', an gi wir to aonge pesa, awuotho gi proforma. Iwuotho the whole day, samoro awuotho the whole day aduogo gi 90. 90 ni kendo iti kode fair, Ikeni chame sapa kata lunch, ikeni time nade? Mano do feel. Ma baro mana pes fee. Komi na dia chule skule mana bara timo godo wer. Emo miyo na kama ni kaka na check wer ka baro fee. Kanyiso ng'ato mondo dhi obar school fee. Lakini luwore gi teko mar calling man kuom ng'ato. Luwore gi teko mar calling man kuom ng'ato. Omiyo na baro fee ma dia timo recording. Ma Jehova odhi refund pesa no. Ma chulo ma mana matieko kuwi mana e sikul no. Mano ok oriemba. kamano kaka nachako wer koro problem mantie ng'at nyasaye mm. ni nyalo chopo e stage, stage moro ma ng'ato rito mondo omak bade to adier ng'ama mako bade anyalo nyisi mondo iye mondo amak bade mm. tibiro wero na wendino matin tawinjo ka wendini kiwero to onyalo mako piny onyalo mako pap koro gik moko ariyo nyaka timre ka ka ok akwalo wendino adhi awero to abiro tuoni support mondo kik iwuog oko hmm. mano e gima ma gik moko ariyo koro ibiro yudo ka ng'ama owar ma nyasaye noluongo gi koling to lama lama nyasaye nyasaye biro kele the right person mok bi interfere gi koling mare mok interfere gi wir mare nyasaye biro kele the right person mok bi interfere an nawuotho mamanyo kadhi ir jawer moko nyisa ni kel 60000 mondo atere studio koro nawanda ni ka koro an kata siling' aluf ariyo kama ema ok anyal yudo 60000 adhi golo kure koro mano ng'ama dine yi opportunity eh sikech ong'e maber ni pesa ok inyal yudo koro dine yi mondo iwe chande opportunity lakini jawer manoko gi sama wuwene to ndiko wer to onge pesa nyasaye manomiye werno ok nyal chako tich to we moko tieko nyasaye biro yawone yo mogolo wer kaka ambe noyawona magolo wer sani achako album mar adek erokamano ahinya koro kaka jawer Austin Wanda mm. gin achiedh nade go eko mamede koro ikali
koro gi sani to gima kale ing'e ni kisebedo jawer to mondo iland injili e piny duto ber ka in gi instrument mameki ma jower moko to nosedhi fa monyiewo nyaka gari But dwaro gin gi instrument ma meki. Ma Jumapil tok lemo kama. To natuyo mana e gari to an Kondele, to an Dandora, Nairobi, to an Makongeni, to an Kiakure, to injili ema awuotho to at- atimo road show kalando injili to an uyoma gini. To atimo injili, atimo road show kalando injili. Koro injili nyalo bedo stagnant ka onge that move. kaonge that support kaonge move mar production mano number one number two samoro tich bende ma wadhi e ng'at nyasaye bese nyalo mano nyalo deny opportunity mar ti- ma- ma- mar ma- mar bedo oko Samoro itiyo from Monday mm. to Saturday, Sunday kende min thuolo. Monday to Saturday ni ing'e ni onge kata sama inyalo dhi kata mana jower ne kinyasi moro kamoro kata jang'o timore mi inyalo lal e yamo ma ji wach ni ng'ane norumo ng'ane ne ok orumo kata ng'ane ne ok ginene samoro tich ema nyalo mako ng'ato namba three kaka sani koro kulabu moro ne kapango timo mm. manyalo wuok ni an kod uh, ok aluor mar wacho gi jama mowar ni an kod rem mar finance matin koro challenges gi kech da bed ng'at moro ma man kod lwete man kod pesa na kolabo mane haraka haraka to ni osewuok mm. adwa time gi jaber moro maduong' e piny e piny waka mm. kadwa wacho sani nikech aneno bet surprise were eh.
mondo gigomb neno wer mm. Austin Wanda eh, but ok apar ko ja Kenya eh, ok ane sure ni jawer cha ja Kenya mm. eh, ok adani mondo aketi adani mondo ji odong' mende jodong' adong'a ka rito gima biro. gichung' koro girit ni eh, ang'o ma Austin Wanda dwa golo. But clue manyalo miyo samoro joma nena kata joma winja mm. ni ok oja Kenya. Mm. Eh, Emomiyo pesa otapo pesa pod arem go mondo atim collab kendo obed ja Kenya de wa negotiate. Eh, Koro koro gik aila ge ma face wan kaka wan joma pod nigi lwe- jower ok onego lwetgi nono. Kisani adwa timo collab ero ma bende wer ma bende bro bet maber kabisa style mandikego kata style manenego kod style ma ma ma, ma macha

En mama modich ma wadhi timo recording gotieno to kiny nego kiny timo video onge sama nene kendo. Nyisa ne na dich monge binena. Watimo video, watimo recording gotieno to kiny nego kiny watimo video watikre gi wachwerno. Kidwa nena to kolos crusade mana ka crusade oriwowa abiro wero kolabu no kodi. Nyiso ni en ng'ama odich to en ng'at ma ma samoro kata gokinyi sani nyayudo ni niwinjo wende moro Nikech en ng'ama very famous. Oh. Eh, ma Nyasaye notuda go kuma wuoyo kode manyiso ni adwa timo kode nini kulabu. Wawuoyo kode mang'eny tandana during to mar jawerwa ma nowewa flu. Mm. Wawuoyo kode mang'eny. Koro during- koro lack of finance ema affect jower sana. Eh, Lack of that finance pesa ka onge Ginya to golo wer. Mm, pesa ka onge to problem maduong'. Erokamano ahinya jawer Austin Wanda. Mm. Mana ka wachiko mana ka watieko. Nitiere jogo eko mane dala kacha ma bende koro gombo wer werego eko wendego eko mag gospel jomoko be koro uh, gigombo wer adier to pod giluor mm. iwacho ni ka wero ing'e ni sani iwacho ni kiwero wend gospel ka in rawera joka biro nyisi ni mara o mara o ineno ka wan wawero gengeton idonje gospel En mm. ang'ono ero mabende dinyis ah, rawerano ero mani dala kacha magombo wero wedego eko mag gospel to pod oluor?
Ka nitiere ng'ama koka dwa chako wer, wer mar gospel to number one samoro ng'ato nyalo bedo gi pesa mm. but okia kaka idhi e studio. Pesa ni moselid ji marach ma ng'ato odhi nyaka e studio ma low quality Studio mok nyako konyi, nitie studios magolo wer to weyigo kanyo. Mm. Ok onyisi way forward. Nitie studio magolo wer manyisi wer ni kisewero kama an mater ninge redio, an matimo ni kama. Nitie nyaka studios mabe golo wende mabeyo. Mm. Wende mabeyo kabisa. Koro sana sana nahero ni ka nitiere jawer ma a piny, ma pod a piny kabisa ma pok otimo wer kata achiel. To samoro chunye go mondo wer, to ahero ka communicate kodgi. Sama communicate kodgi no, Tamiyogi wanyalo kata yie mondo watim gima iluongo ni kolabo. Wanyalo organize to watimo gima iluongo ni kolabo. Jower mang'eny kitimo kolabo to ok kitimo gi kolabo to gin gidwa ni mondo ichulgi. Ma gi kora koni an kayudo ng'at ma apeny madwa ni mondo ochak ni ni takawe to anyise ni kandik kama katim kama to wadhi kode e studio ka ndik manya kete duonda bi na kete duonda to ka nitiere platform moro ma yudo platform med kanisa no platform moro moro ma yudo to ka we chien nyaka miye publicity kech ng'eruok no gima lich ka ng'ato yudo platform eka wang'e ng'iyo gi ji koro luoro cha bende ya kuome

bata muvuga kamora mora ma crusade dhiye moluonga muvuga sasana nairobi ema ng'era ahinya kech nairobi ema ema music na odonge e, ma jo nairobi kata kidhi kidhi dandora kibira tipenjo ni jawer miluongo ni austin wanda giluongaga ni nyakisumu kech donde atin hmm. giluonga ni nyakisumu jo nairobi luonga ni nyakisumu hmm. kuro ema music na nodonge ma bedo ng'ato koro sani Wan gi Kisumu. Kaleme e kanisa moro ni duond warruok. Duond warruok ni mana Nyawita Kisumu ka. Koro ka inyalo dwara to Nyawita kanye mantiere duond warruok ma Nyawita. Ama pod nyalore anyala wanyalo chiwo namba mar simo to pod inyalo gochona pod wanyalo tudra atuda. ma wawuo. Koro namba ma simu no be kachiwo to support ma adwaro mar mondo atimgo kolabo cha mapiyo mm. be pod ng'ama nigi chuny manyalo konyo pod nyalo konyo apani inya miyo gi amia namba ni mar simu na
namba na mar simu kata de nyalre ni nyalo ndika ra piny kanyo nyaringa ringa piny kanyo eh, to e, producer apani nyaketo nwa namba ni mar simu no Ringa ringa piny kanyo, gimoro ma Nyasaye omiyi, nikech an bende kayudo wato kacham kenda. Sama ayude nadhi timo kolabo, sama ayudo platform, ating'o jower turi, ariyago platform wadhi pako Nyasaye. Aya, ah, aneno ka producer oseikre mar ndiko namba noero mar simu.
Koro namba na mar simu, kawa kawa simu adwa ndiko ni mos.

Inyalo whatsapago, inyalo gochonago, kata support moro ma chunya ne gombo ni mondo adhi atim collabo ma pod an gi rem cha. Kidogo kidogo ujaza kibaba or konya konya gi support matin no e namba mamiyi no mondo adhi achop godo kew modong' no. Kiseornago to adhi save namba ni ka. Kwerno wuok awuoka ni tup. Taoro ni e WhatsApp, in mikwongo winje. Kanda ka wadhi timo video, kiorona support, kata sama wadhi timo video cha, tanyisi kapo ni in, in thuolo ni unyalo dhi, to wadhi mondo in bende idhi inene video. Kech mano dhi miyo wabedo very close kodi, ma sama adhi timo video cha, to wanyalo dhi kodi samoro wadhi time Nairobi kata wadhi time kia kure eh, kama mwadhi time no to wanyalo dhi kodi kech kori bedo close friend Nyasaye mondo gwedhi kuom support moro amora ma chunyi de mi kuom namba namba 07 96 46 12 96 Nyasaye mondo gwedhi kuom support minyalo miya Erokamano ahinya jawer Austin Ohand. Apa nitiere gino ero mabende producer waloko kanya loko kacha bang' dakika matin onego obed 12. Uh, ah, wachni mogik ne jogo ero mabende koro nenowa okinyi odhiambo ma kawuono. E, wach mogik en ni mok nyalre kuom dhano to Nyasaye manyalo. E, mane wach mogik. To wach mogik ma bende Paulo nowacho ni koro wariti kuom Yesu. An wach mogik en mani koro wariti kuom Yesu then eh, gik ma dhano ok nyal bende to Nyasaye ma nyalo. Koro kaka walsa gini gi mano tamo dhano ka Nyasaye ma nyalo. Koro ma dhano ok nyalgo to wawene Nyasaye ma nyalo. Erokamano ahinya jawer Ostino Wanda, janeno mano bet kod odiochieng'ni ma kawuono nyaka ne wachak twakwa. Mano ero saa ochiko gi dakika noero prariyo nyaka koro romo saa apar gi dakika apar kod auchiel. Wagoni erokamano kuom bet kodwa e yono ero makare ka mane taye chenro ni eri an an Gerald Bonyo. Watudre kanyo odiochieng'no ero makinyi chenro no ero mar chieng' jamondo.